Кирәк җиргә баргач, шушыны вообще табып булмый. Да, клиентлар да юк. Тыңлап карыйм әле. Үземне йөри генә. Нәрсә бар микән? Менә кая?

О! Менә сол як бөер эшли. Молодец. Бөер эшли. Ага.

Тук-тук-тук. Кем бар анда? Аракы бирегез әле.
Нинди аракы?
Аракы гади.
Бу бит сиңа кибет түгел. Алайса спирт бирегез.
Ха. Ә без менә спирт белән эш итмибез. Без гипноз ярдәмендә генә кешеләрне дәвалыйбыз. Гипноз ярдәмендә генә. Ничек инде гипноз? Мин кибет кәләкмәдем, что ли? Юк, брат.
Син бульниз кәләктең. Ах, имансыз хатын. Кибеткә кертәм дип, бульнискә керткән, ятсым. Ятсым. Киләм дә кил, кил, кил, кил, кил. У-у-у. Ну үзегезгә карагыз инде, үзегезгә карагыз. Ничек инде сез үзегезне шушы дәрәҗәгә хәтле төшерә алдыгыз? Ну утырыгыз. Нормально, нормально. Нормально күренеп тора. Нормально. Әйе, киләм.
Настоящий мужик.
Настоящий мужик.
Так, э, утыр. Нормально гына утыр, төз генә. Бир. Булды бир, бир. Бир. Ну-ка монда кара. Монда кара, ну-ка. Әй! Менә, менә, өскәрәк, өскәрәк, өскәрәк, өскәрәк. Менә ич бит. А, молодец. Ну, Кая?
А?
Кая сез? Менә ич бит. А.
О!
Күрдең? Таптым.
Ага.
Ну, ничего, ничего. Без сезне хәзер тиз генә лечить итәбез, ну, лечить итә башлаганчы. Кайрәсенә әз генә тыңлап карыйк. Тыңларлык җыр юк миндә. Ну, лечение шуннан башлана, тыңламыйча булмый. Ага. Тыңла. Ага. Так. Ну-ка, менә моны әз генә күтәрик тә. Күтәрик тәйме? Димби сиңа спирт. Син бит инде әчеп беткәнсең. Ничек әле теге ферма, ферма. Доңгыз.
Молодец, каян белдең? Хатын шулай дими.
Дөрес әйтә.
Дуңгыз фермасы исе килә бит. Нага кая? Давай он як береңне. Кая әле? Брат, сине монда сос вызывает. Ага. Так булды. Эштән туктаганлар ул. Так.
Ну-ка, бу якка кара, яме, үрмә бу якка. Давай, әз генә күтәр, әз генә. Давай, бу якка. Ая. Брат, сине сул якта команда бәйрәм итәләр. Ага. Так. Ну-ка, аш казаныңда нәрсә бар микән син? Бераз да юк.
Бераз да юк.
Ну-ка.
Самогон.
Синең ошаганың бармы? Яңа елда.
Соңгы да.
Сизелә? Сизелә. Так. Ну-ка, үпкән каяда синең? Синең үпкә.
А. Менә бу яктырак инде. Кайда? Син тортасың мәллә? Ашыйм.
Тәмәке. Беткән.
Үпкән юк синең беткән. Ну-ка.

Сөрә башлаган башы, ни жуынмыйсың? Эчен жуып булмый.
Ну-ка давай, йөрәк. Йөрәк. Ну-ка тоттыра, тотты. Хәзер. Хәзер ашытма.

Кирәк. Хәзер. Авырттырмыйча гына гипноз ярдәмендә без сезне дәвалыйбыз. Һәм инде сез аракыны бүтән авызга да алмаячаксыз. Может, дөрестән дә кирәкмәс. Кирәк.
Кирәк авырттырмый ул. Давай күзләрегезне йомыгыз әле. Кыйныйсызмы? Юк инде кыйнамыйм. Давай күзләреңне йом. Күзләрең йомыла. Күзләр йомыла. Мин сезне кыйнамыйм. Сезнең күзләр туры айтып утырыгыз әле. Сезнең күзләрегез йомыла. Йомыла.
Хәзер мин сездә гипноз ярдәме белән аракыга карата нәфрәт уятачакмы? Уятачак.
Әйе, аракыга карата. Сезнең йокыгыз килә. Килә. Йокыгыз килә һәм инде сез Йоклый башлыйсыз. Йоклыйм.
Әйе, күзләрегез йомылды, күз кабаклары авырайды, йокыга киттегез, йокыга кит. Ах. Ах, бик шәп. Бик яхшы. Сез, сез төш күрәсез. Төш күрәм. Сезнең каршыгызда бик зур гына бер өстәл, һәм инде өстәлнең нәкъ уртасында кырына кадәр салкын аракы белән тутырылган стакан тора. Ә сезнең аңа исегез дә китми. Сез Минем йоклыйсыз. исем китми.
Әйе, сезнең исегез китми. Сез йоклыйсыз. Йоклыйм. Йоклыйсыз, әйе. Сез йоклыйсыз. Һәм инде сиңа карамыйсыз да. Карамыйм Юк, да.
Сез аңа кулны да сузмыйсыз. Сузмыйм да.
Бик яхшы.
Нәрсәгә аңа кулны сузарга? Минем бит куен кесәсендә нәкъ шундый ук граненый стакан бар.
Ничек инде? Мин бит сезгә икенче стакан турында бер сүз дә әйтмәдем. Эх, доктор, сез нәрсә инде? Үз төшемә стакан да алып керә дип алып керә алмый дип уйлыйсыз моны?
Так, отвлекаться итмәскә, отвлекаться итмәскә, йокларга, йокларга, йокларга. Ә сезнең ул стаканны да күрәсегез дә килми. Күрәсем дә килми. Бик яхшы.
Нәрсәгә миңа аны күрергә? Мин бит аны на ощупь табам, кул белән. Менә шул стаканны тартып чыгарам да, доктор, авызыма якынлайтам. Ә сезнең авызыгыз ачылмый. Алайса сок эчә торган трубка белән борынга. Ә сезнең борын тыгылган, сездә грипп. Алайса колакка, доктор. Юк, сез колакка китерә алмыйсыз.

Юк, доктор, ул катмаган, мин сәгатьне салдым. Ул җиңелрәк. Йә, ә, бу вакытта сезгә бик эссе була башлый, сезнең кулыгыз тирли һәм стакан идәнгә очып китә дә чәлпрәмә булып чәчелә. Аракы идән буенча түгелә. Ә без аны ялыйбыз, доктор, ялыйбыз. Юк, юк, юк.
Анда идән пычрак, анда микроблар, спид, туберкулез, палочкалар әллә. Әле Аллаһка шөкер аракы барысында дезинфекцияле. Жалыйбыз. Ә бу аракы, бу аракы бик начар. Паленый аракы. Аллаһка шөкер паленый икәнен белмим. Шуңа күрә аппетит та бозылмый. Ә бу аракы, ә бу аракы беләсең, метиловый спирттан ясалган. Ә метиловый спиртны эчкән кешенең 199-ы сукырая.
Һәм менә ул бәхетле бердәнбер процент. Кеше аракыны идәннән җалый, аңа пычак та булмый.
Ә бу вакытта сезне телегезгә шырпы кадала. Һәм сезне телегез үрәкләп шешә башлый, авызга сыймый башлый, авызга сыймый башлый, авызга сыймый башлый. Һәм беләсезме, Һәм беләсезме сезнең янга кем килә? Кем, доктор? Ә, кем килә? Үзе ике мөгезле, тояклы, койрыклы һәм кулына зур таба тоткан. А, бу күрше Хәмит, ит чабучы. Эштән кайтып бара. Ул һәрвакыт эштән кайтканда, ни итегез, холодец ясарга дип, тояклары белән койрык алып кайта. Килегез әле, килегез әле, килегез әле, килегез әле, килегез әле. Ә, ә, ә, ә менә, ә менә. Ә менә теге ике мөгезе каян килгән? Анысы доктор хатыныннан сорагыз инде. Анысы мин белмим. Булды!
Җитте монда медицинаны кеше җитми. Медицинаны кеше җитми. Бер дигәч уянасыз, ике дигәч күзләрегезне ачасыз. Бер! Туктагыз, доктор, туктагыз. Монда каядыр тагын бер бутылка булырга тиеш. Димә, анысы минеке.
Доктор. Доктор.
Гомердә дуңгыз ите ашаган юк. Доктор.
Сукырайдым, доктор. Сукыраймадыгыз, мин бит әле ике димәдем. Итеп алырак булыгыз. Ике.
Өч. Дүрт.
Бер. Ачылмый. Ачылмый доктор. Әйттем мин сезгә теге аракы метиловый спирттан дип. Ә метиловый спирт нечкә кеше сукрая. Доктор, хукрая.